צמח צדק פון ליובאוויטש זכותו יגן עלינו האט פארציילט א מעשה וואס איז געווען בשעתו, מען ווייסט רוסלאנד אונטערן צאר האט עס געווען ניקאליי דער ערשטער, און מען האט געכאפט אידישע קינדער אויף מיליטער און זיי האבן געהאט דארט מורא'דיגע נסיונות, אנצוגיין מיט תורה און מצוות מיט אידישקייט באהאלטענעהייט. דער גרויסער צאר האט געהאט אזא מנהג אז ער איז דורכגעגאנגען די שורות פון די סאלדאטן, איינמאל איז אזוי געשען ער איז דורכגעגאנגען האט ער זיך אפגעשטעלט ביי א איד און ער האט זייער נושא חן געווען, ער האט געזען ער רעדט דא מיט א קלוגע מענטש אינטעלינדזשענט מענטש און ער האט נושא חן געווען אין זיינע אויגן. געבט ער אים א זאג, זאלסטו וויסן אז טאמער ביסטו גרייט צו שטודירן און עסט דיך אינגאנצן שמד'ן, וועסטו אוועקגעבן דיין גלויבונג, נעם איך דיר זאלסט זיין ביי מיר אין שטוב ווי א פריוואטע קינד, איך מיט מיין פרוי העלן דיך ערציען אזוי ווי א אייגן קינד. א גאנצע נאכט דער חסיד האט פארשטייט זיך נישט געקענט שלאפן. עס האט זיך אנגעהויבן צו דרייען אין אים רעכטס און לינקס, וואס גיי איך טון, וואס גייט זיין די מארגנדיגע טאג? היות ער האט געהאט מיט זיך מיטגענומען אין באהאלטעניש א ספר התניא, האט ער געעפנט פונקט א באקאנטע שטיקל, אז עס איז דא א אהבה מסתתרת, א באהאלטענע אהבה בלב כל אחד מישראל, און אפילו קל שבקלים איז גרייט זיך מוסר נפש צו זיין און זיך צו לאזן הרג'נען פאר'ן רבונו של עולם, און דער שטיקל האט. אויפגעפלאמט זיין הארץ אז א איד בלייבט א איד וואס די נסיון זאל א זיין. די נעקסטן אינדערפרי האט מען צוגעגרייט א גאנצע פאראדע, עס איז געשטאנען דארטן סאלדאטן מיט גרויסע סרים פון אלע זייטן, און מען האט מארטשירט מיט מיוזיק און איז געקומען. דער קייסער אליינס מיטן פרוי, און מ'האט אים אנגעכאפט פון די רעכטע זייט און פון די לינקע זייט אזוי ווי מ'טראגט איינעם לחופה, מ'איז דורכגעגאנגען, עס איז געווען ריזיגע כבוד פון אלע זייטן, דעם האלז האט מקנא געווען, אינמיטן איז מען דורך א בריק העכער א טייך, ווען נאר ער האט געזען די געלעגנהייט האט ער זיך געגעבן א רייס ארויס און געגעבן א שריי שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד און געבן א שפרינג אריין אין וואסער, און זיך געלאזט דערטראנקן ווערן און געהארגעט ווערן פארן אייבערשטנ'ס וועגן. טייערע אידן, די נקודה פון א נסיון איז כי מנסה ה' אלוקיכם, דער אייבערשטער פריווט ענק לדעת הישכם אוהבים את ה' אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, צו האט איר צוליב דעם אייבערשטן מיטן גאנצן הארץ. אונז ווייס מיר אמאל אליינס נישט וואס אונז פארמאג מיר, יעדע איד האט אין הארץ א פלאץ ווי ער האט מורא'דיג ליב דעם אייבערשטן מער פון אלע אנדערע אהבות, כאטשיג ס'זעט אונז אויס אז אונז וויל מיר אזוי נאכלויפן און די יצר הרע מאכט אונז טראכטן אז אונז האב מיר אזוי ליב ענינים וואס דער אייבערשטער לאזט אפילו נישט, אבער די אהבות צום רבונו של עולם איז זיך מתגבר. געלויבט דער אייבערשטער אז דער אייבערשטער איז אין האנט אונז נישט מנסה מיט די סארט נסיונות וואס זענען געווען אין רוסלאנד אין אלע דורות און אונטער די קאמוניסטן צו האלטן תורה און מצוות. אבער ווען דו גייסט אמאל אויפן גאס און דו האסט א מורא'דיגע אהבה צו דרייען די אויג און צו קוקן אויף א זאך וואס מען טאר נישט אבער אויף א זאך וואס גליסט דיך, מאך דיר צו די אויגן, שפרינג אריין אין וואסער און שריי אויס שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד!